Kore evideo eyemo igaa, nakore evideo eyemo ng'atebi abanto ng'akire chisimi, ntebi naki amang'ana aga ase ime. Tiga ntebe ng'a korwa yesterday, narisivire chisimi ang'e fifty. Na igure buya sana. Igo abanto ngonya konyora bare mokwa aa ebinyoro ebi. Ikwanyora evideo yane naye sanga. Sanga tebi onde naki taiga raka omonto kare aa. Abanto bagonoka agake akang'aini. Chitiri motambe am just five seven foot. Tiri mota tiri motambe. Omobere chikiro mbwate sixty one. Igo bono igo tiri monene. Abanto bagonoka agake.

Naki titosangaaga, omong'ina oyomo nang'akere korwa United States, tantebetie state akorwa, tantebetie nonya erieta, namobori ombe rieta tantebetie, tantebetie pi, lakini omong'ina ore aged, tari monto ore fifty, nabo arabe sixty and above, tari ntabe fifty five and above. Korwa ase eriogi nabo ngotera, omong'ina bwa amasikani kabisa, mbuya mono baba ase okong'akera esimi. Emessage yabate neyemo, toinyore. gosaba ase kera egento tobwate, toinyore gosaba. Eki bono tiakengire ntware amasabo nainwe chinse chingaki echi ntarang'enderere evidio yane, mochie ntatore igoro. Twagakire mbuya mono ase gwatorosirie are buna omogusii mpaka bono ase tore bono iga. Ogatoretera George Anyona, otoretera Morara, otoretera Nyachae, bono otoretera Matiang'i na Maraga. Buna togosuka buna gusii. Ntomaeti bono naki tochi gokora, maraga na amatiang'i bache amo. Omochie o ntato, igora enchera otorokie naki maraga gose amatiang'i. Omochie o ntato ntobwate ebiongozi biachire komba, bareta amo. Omochie o ntato ninche echaneli eye yane, aki omosubati oino ang'e nyore nyesabere egenderere, nkonye nere ekine kaye konye abagusii tosemani chinchera chionsi. Omochie o ntato gusii iga iga na Kenya eye abanto baito ngoitwa bare ase eng'encho ya siasa. Rende amatiang'i, rende amaraga. Naende abagaambi bonsi pi Simbarati, Richard Onyonka, na inche onde ende, na abagusii bonsi pi ase bare. Ayio onsi twasabire omochie o Tata amake, togotigera abwo ase rieta Yeso Kristo omobori oito. Amina. Nimaete gosaba, abanto mbare omokontra igaa, amatebe omongwana oyo na egenzi tamaeti, ntabia ngo gose nimaete gosaba iga abwo? Kei. Nao, omosunte onde ong'akera esimi.

Oimoka, ogende bogere abwate abaikuya vijana bitano, ng'a okogokia abanto baria. Tiakogokia abanto, first of all, monto taiyo oragokia ense egesiasa. Tware vijana abagusii nabarabwo tare nabo. Abagusii mooo bwa go support Doctor Okengo Fred Matiang'i. Na Matiang'i totware obosooku gotwara abagusii ang'e naye. Bwate abagusii, chikura chiaito ne chia muhimu, nchirerokana ng'a ng'a ne ogochisiera ri, ne chia muhimu. Naki ruta gotomera abanto baye gocha gusii kera rituko. Chikura elifu milioni mbiri na tano, na 2.5 million, tari nke. Tore 2.5 torochi three, tokomenya tokomenta aba Minnesota twakire four, ekemo ototebia igaa. Eh, igo bono, bagusii intotwara bwoba gose bosooku. Gokora ki? Gwesapota. Twesapoti, konya amatiang'i, konya abamino. Onye Nairobi obogavana, omogusii otenenire, mwekura, kaa mbaya, mbaya. Eh? Onye na omwMCA, inchuo amo, mwakere chikura. Omongwana onde akang'akera esimi oyio, kwanza oyio oyio o Lamu, anteeti ng'a abwo Lamu, abaikoyo, Babwate eseneta, ewomen rep, ne chiMP emisii mbari kobara Aburahamu tari sobo. Ase engencho yaikirete ng'a insecurity chikabao abaikoi bakoumia aba kari aresi ng'a yaya ekero ebinto bikobangwa ase emesa banto babomba eyio. Bono iga ewomen rep. Eseneta ngaeta edepiti gabana yasirete nororo ne chimpi Abaikuyu. Mbabwati bosooku bw'ogosapotia oyomwabo, egento kia moimu oyomwabo akore egasi. Eki naki ekogera ngobatebi igaa point blank buna mokwa, mobase gotwara bosooku koa matiang'i okoboko. Tara nere ase akogenda moakere ecampaign kwane egeswahili. kwana egesongo. Buna bono inche mbwate echaneli ya egesongo na egeswairi. Nigo mwakere campaign eye ya egesongo, naende nabo mwakere campaign eye ya ekegusii. Ntaeti komanya, gekoba kebe, kebe. Nabo ere igo, totigotwara obosooku. Oyonde akamanya kong'akera esimia agantebi ng'a, korwa molo. Abanto abwo bamorwa barosetwe okwo ng'a Nabanu bono, ama Nabano. Ekiombe gete barosetie kia abagusii kia Nakuru, Nakuru town na Molo. Bakorigania omogusii enyomba ase enyomba, chikura chionsi pi chiagusii chia korwa Molo, chibekwe amo bachibeke etebe eyemo ya matiang'i. Noroche amang'ana buna aria? Abagusii bakwebanga. Bagusii abwo nigo tobete koba, twebange mapema. Ang'ete emessage eyemo agantebi ng'a gusii enyomba ase enyomba. Abanto nonya nekere ekenyoro, omotuureti matiang'ina abe ogofanda, kera omotuureti anyore egento, aonchokanane ekenyoro kiaye na abanto baye Abayuda, ba make sure ng'a abanto basokire bagakire chikura. Kemanyaine pi, ekio ekero kebe nkeberete gokorekana. Oyo otabwate efea, aegwe. Naki ntagete gochiera nyamira politics, nka. Egere emanye ng'a, na- natoborwe onsi pi kera ase, lakini gusii tomoe. Tomoe chikura, because tinde are omonto serious koria egima tiange chikura are. Abanto baku se concentrate ebinto bataete boka. Bono iga oroche tiende nakobua riswali. Banto mbara register goaka kura. Inki oroche abanto bakoburi obogavana batachere ba sub facilitate abanto, bagende baake babwate ebibande. Omonto naro onyora otagete kobwata ekebande pi lakini tagoika. Gose tobwate kore naki tagoika, inki motagoikera are mwa abanto chipigipigi, mbwate ng'a chipigipigi echi chiagae chisito echi chionsi, chiabekirwe amabuta aka igoro, yaani bwate ekura. Abanto b'epigipigi bame ekesio abwo nagoika obwatire ekura oiranire nka. Inki motagokorera boigo? Eye nespirit engiya yokorosia gusii, kera omonto amanye ng'a, inga bono ngokora tore ebinto. Omongwana oyomo korwa US, fre, friend yane sana, ang'akerete esimi, Agafacilitate abangwana saba bakanyora chi ID. Bono iga ntete koorganize ng'ende ng'akikishe abanto bonsi ba regestire. After ba regestire, tobabeke mobarore. Nabo bainto koba boigo. Abwo nsaba, oroche oyonde ache abwate saba, oyonde kumi, oyonde ishirini, oyonde emia. Mbaro abwate abanto batara register. baigwe omoyo, baende baregeste, ekogera korosia egesaku getwarwe, momanyete amang'ana aya obopresident ntoraika oo, konya ntoiyo, mbono twaikire, bono nigo togocha bono ebinto ebi ebinyi banto mbaranare, goika toba jam start. Naki eki ngoteba ng'a, abiongozi bikoboria obogambi, obogavana, oboseneta, obe MP korwa Nyamira, inwe mwensi pi! failures. Gese nigo ogoeta onyore abanto ikomi na nane bakoregesta Nyamira county, moroo, ikomi na nane, ikomi na nane. Totagete chikura chiaito chiike bo two million, three million korwa gosioka. Intwe totwachiki morarara egasi yaino. Bono matiang'i arwe Nairobi atirimoke mpaka Gusii, ase ekero okare acha koteba abanto naki, egento mogokora, eh ya fifty eria ne epikipiki. Ase ki tokoretera matiang'i ebinto buna ebi? Ase ki? It's an initiative yaino ere oko, bogere iga aria babuerete Raila Amolo Odinga. Turnout yarenge ense. The situation of others yarenge ense, bono ekanyorekana ng'a kura chiria inchicha ime, 250,000 rutamobuete, na bobe ere baka lose 800,000 batagetie ase etebe. Omanye gontebia ki eke? Igo Ruto aroche kobua atambe onye bobe ere ekeboka mapema. Raila bakarara bobe ere ekararerani. Neinto gusii ntori gokora magoso ayio. Naki ngochera bosio ekampeni, tiga omwaka oyo oragera, Nyasae atoike next year, gochia enusu iga, tobange amang'ana, ntokwane buna evijana, ntokwane buna evijana. Ningokora nde evidio ore Nyamira, mbatebi ng'a Nyamira ntochi konyetigera are. Monto riria ng'akete esimi agantebia,

Omonto buna Kioni agochokana ebieka nere ogotogia matiang'i, akonywa nabaanto abang'aini bakore egasi engiya. Oyonde agaaka esimia agantebi, matiang'i agende to the coastal region, ng'a abanto ba coast bachire amo, monto taiyo ochire aria go take those votes. Ruto atara make kera egento kibe iga aria, anga osoire ororo obwate na abanto eground, eki negento kia muhimu sana. Matiang'i nabwenerete kogenda coastal region, arigere what is happening there. Evijana.

Igo bono matiang'i, rende eraini y'ebijana, ebijana biagokwanire mono siku hizi biachiire inse kidogo, ntoganetie ebijana ebirane back ekero bikwa chinguru because eye nere esapoti base yage enene. Mbuya mono sana ase oria mokora chividio chiane efeedback naye koba aye yesterday, nakire mbuya mono sana. Inche mbatebie esababu ngorokerwe ntigwa, tindeba, mbuya mono motis mosesenigwe, subscribe, baria motosapotie echannel feel free to do so.